Yoo, yɛnya Christian Council of Ghana Ashanti Regional Branch foɔ nso wɔ ha. Wɔn nso bɛbese biribi kakra akyerɛ yɛahwɛfoɔ ne yɛatiefoɔ. Papa, wobɛbɔ wo din na wo nso woaka biribi akyerɛ Champion TV
ahwɛfoɔ. Yɛfrɛ me Rev. Doctor Seth Coleman. Na sɛdeɛ wodi kan kan no, yɛfiri Ashanti Christian Council of Ghana Branch. Na yɛaba Anɔpa yi sɛ yɛba abɛkyia nana ne ne mpanimfoɔ na yɛabɛma wɔn hyɛden. Na anɔpa yi neɛ yɛreka ne sɛ deɛ yɛbɛhu no ntotoeɛ no yɛ neɛ ɛhyɛ animuonyam Na biribiara yɛ bɔkɔɔ, na asomdwoeɛ wɔ ha. Ɛnte sɛ sɛdeɛ yɛtete no wɔ abɔnten no, nyɛ saa na ɛteɛ.
Na papa, mo nso mokɔ, moyi mo mpaboa sɛdeɛ amammerɛ no nso seɛ. Dɛ, dabi, ɔho amma yɛ annyi mpaboa. Ami sɛ ohu yɛ sɛ yɛ asɔfoɔ ne asafo nkorɔfoɔ nti ɔde nidie sononko bi maa yɛn, na ama sɛ yɛn ani agye pa ara. Bammɔ sononko a ɛkyerɛ sɛ na yɛfaa mu no, yɛtumi hu sɛ sɛnea na yɛte no wɔ abɔnten no, basabasayɛ biara ne ehu biara nni ho. Afei nidie a ɛkyerɛ sɛ ɔde Ama worɛ kyerɛ sɛ yɛdwen sɛ Kristofo nso, ɛwɔ sɛ yetumi sua, na yɛn nso saa nidi yi, yedi nea ɛso koraa nso di ma Onyankopɔn, efisɛ sɛnea nea yebehu no asɔ yɛn ani bebree. Na yɛn nana nso nna mu no, mokohuu yɛn no nso, ɛte sɛn? Papa, wo nso wobɛbisa biribi kakra? Yeah, oh, yɛhuu ne mu no, na ɛyɛ fɛ, ɛyɛ fɛ paa. Mehuu no koraa na me koraa me ho dwirii me. Sɛdeɛ mehwɛ sɛ mɛhu no no, ɛyɛ biribi simple na ne ho a ɛyɛ fɛ wɔ mpa mu no, ɛyɛ nnuonyamhyɛ paa nti ɛyɛ fɛ, yɛn ani agye ho paa. Papa, ɛnneɛ wo nso ka biribi kyerɛ Champion TV ahwɛfoɔ yi. Yoo, megye sɛ Champion TV foɔ abɔ wɔn ho mmɔden paa yie. Me koraa nnɛ ne da a ɛdi kan yi a mete wɔn din, na sɛdeɛ wɔatumi aba ha no deɛ, ɛno kyerɛ sɛ wɔn adwumayɛ sɔ ani paa yie. Nti sɛ wɔtumi aba ha deɛ a, yɛsrɛ Nyame nhyira de ma wɔn sɛ adwuma no nkɔ so na nkɔ so. Afei seesei no na wɔ wɔ wɔn station no atashi the whole Ghana. Thank you. Yoo, ɛneɛ Christian service eh, Christian Christian Council foɔ nso Ashanti Regional Branch wɔn nso na yɛtee wɔn nsɛm a wɔn nso wɔ ka fa yɛn Nana Afia Kobi sɛ wa ampem ho. Yɛbɛda wɔn ase bebree sɛ wɔn gyee berɛ ne yɛ dii nkɔmmɔ. Papa yɛbɛda mo ase nso yɛn nka so yɛn bisa ɔmo bibi. Yɛ ho yɛ nana akwasi apia nso ɛwɔ ha ɔno nso ɛbɛ bise biribi kakra akyerɛ yɛn nana ka biribi kyerɛ champion TV ahwɛfoɔ. Ɛɛɛ deɛ mɛka akyerɛ amanfoɔ ɛne ahwɛfoɔ sɛ ɛyɛ ɛɛɛ amanneɛ ne amammerɛ a yɛn nana ɔbaa hema afiri mu no ɛyɛ adeɛ a ɛsom bo ma yɛn akanfoɔ anaasɛ asantefoɔ. Ne saa no nti no, ɛbɛyɛ sɛ obiara nso bɛtumi aba na waba bɛhwɛ bi sɛdeɛ amanneɛ ne amammerɛ teɛ, na wɔagya bi nso de agya nkyenema a wɔba akyire no, wɔanya bi aka akyerɛ wɔn. Oh, Nana, yɛbɛda wo ase. Yɛnya yɛ sista baako nso wɔ ha, ne din de Nana Ama, ɔno nso bɛbisa biribi kakra akyerɛ yɛn.

Nana yɛma wo akwaaba a ɛba Champion TV so na yɛ Nana Afia Kobi sɛ woampɛ ma ɔte ase na wonim no anaa? Na menim no, me ne
tɛ me ne Bɔmso Hemaa, Bɔmso Tech, m'asaase na ɛde asi Tech no. Ah, me ne Bɔmso Hemaa, Bɔmso panini, me na me panini wɔ hɔ. Bɔmso Hemaa no, na menim no paa, na me ne na ɛsom. Abere biara, Kwasida biara ɛba no hɔ, ɔmo mmiɛnsa. Nana fie kɔ bi dɛ me ne no nyɛ sɛ enim dɛ biara yɛ ba no hɔ bɛkye ara kwasi dɛ awuku dɛ ɔba na ɔama yɛn nsa anom na ɔama yɛn nsa na yɛde kɔ ama obi akɔ hwie hwie agu ne toa mu na ɔde agu ne nkonnwa so. Nana na me hwɛ a wo deɛ wo kawa da so hyehyɛ wo me yɛ nim sɛ obiara ɛwura inside a oyi ne kawa na amammerɛ bɛn anaa sɛ deɛn na ɛwɔ ho nti a Wo deɛ wotumi de wo kawa wura mu. Sɛ nana deɛ yɛne na ɛsom. Me maame nom nom me nana nom nom ne nim bibiara nti ɛnyɛ adeɛ bi a ɔho sɛ bibiara nim ho sɛ ayi no ɛɛ na me nana no no. Na adanseɛ bɛn nso na ɔso wobɛdi afa ne ho adanseɛ mmienu anaa baako bi. Oo adanseɛ no sɛ ɔtu yɛ fo. Akwasidɛ ɔba bɛkasa kyerɛ yɛn deɛ yɛne ne som deɛ. Otumi tu yɛ fo sɛ kasam biribiara mu a asɛm ba wo fie a, siesie ma no nnuru n'anim ansa na aba. Biribiara ni a, hwɛ wo fie, wo kurom yie. Nea esiesie hɔ ma tankasini mmɛsa ma wo nti, otu yɛ fo. Mm. Na kyerɛ sɛ Nana deɛ na ɔyɛ afutufoɔ paa a ɔsiesie biribiara ma biribiara kɔ so. Maame, wo nso ka biribi kyerɛ yɛn. Yoo, me deɛ m'asɛm a mɛka ne sɛ Nana no, ɔno ne maame. Ne nana ne me me maame Ankomoa Obisi. Nti Ankomoa Obisi nso ne nua ne maame Nsenhene. Nti Aberewa yɛ me nana papaapa nyɛ nkyɛ. Yɛba ne ha wɔtu yɛ fo paa. Menya abɛdi hɔ sɛ yɛwɔ ahema akonadu bɔkɔɔ mesi yo nti me mefita korade. Ɛna metee me nana awie medi mirika a maba nti me nana yie nti ne maba. Na kyerɛ sɛ takoradefoɔ nyinaa nso reba Asanteman mu. Wo te fie, woreyɛ dɛn? Wo nso bra na wo nso bɛhwɛ amammerɛ ne amanneɛ a ɛretwa gu wɔ Manhyia Ahemfie. Ame, yɛda wo ase. Yoo, saa berɛ yi, ɛdɔm a wɔn mo hu wɔn nso firi Côte d'Ivoire, ɛyɛ Baoulé-foɔ, wɔn nso wɔreba aba abɛ pay wɔn homage akyerɛ yɛn Nana Afia Kobisɛwaa Ampem. Wɔn kyerɛ sɛ wɔn firi Asanteman mu.

Yɛanya yɛn nana baako nso wɔ ha, Nana Dɔme Abrahene, Nana Kusi Ɔboadu, ɔne yɛn bɛtwetwe nkɔmmɔ. Nana mpakyɛw ka biribi kyerɛ yɛn, wɔn a yɛhu wɔn wɔ akyire. Wɔn a yɛhu wɔn yɛ Bawulefoɔ, yɛn wura nananom a wɔgu. Sakasu, Côte d'Ivoire. Mfie bɛɛ ɛɛ 300 years back ɛna wɔn firi ha ɛkɔtena Côte d'Ivoire. Wɔn ase adɔ. Wɔn yɛ bɛɛ seven million people. Ti daa ne daa biribi si a wɔn ba biribi si a yɛn nso yɛkɔ. Ɛno nti na muhu wɔn ha nyinaa na yi.
Nti na na wɔn yɛ hefafoɔ? Wɔn yɛ Asantefoɔ ankasa ankasa. Foɔ paa wɔn firi ha kɔtena Côte d'Ivoire ɛna wɔn ase adɔ. Ɛno nti na wohu wɔn ha no. Na wobɛtumi ama yɛahu ade korɔ nti a wɔfirii ha kɔtenaa hɔ. Yɛhu sɛ wɔn a wɔnim tete akokoakoko ne nneɛma bebree nti, obi firi baabi a ɔtena na wakɔ baabi. Nanso wɔn kɔ a, wɔn werɛ mfii wɔn akyi da. Biribiara a ɛbɛsi wɔ kurom a bia wɔn ba. Na nsɛ wɔn so hene paa kɛseɛ, Santefoɔ hene wɔ Cote d'Ivoire, owui. Me ara na yɛwura maa mekɔhyɛɛ n'anan wɔ Cote d'Ivoire. Nti ɔmo so Nyame adare ma ɔmo kɔɛ koraa anya president mmienu na afiri mu. President Ofobami ɔyɛ adehyeɛ, President Bedie ɔno nso yɛ adehyeɛ nti yɛn ara yɛ nua ne ɔmo. Nti sɛdeɛ Nana seɛ no ɛyɛ Burkinafoɔ a mohu ɔmo wɔ yɛn akyi. Ɛyɛ Sakasufoɔ, Baulefoɔ a ɔmo firi Côte d'Ivoire. Ɔmo yɛ Asantefoɔ ankasa ankasa a ɔmo firi ɛyɛ Asanteman mu kɔɔ Côte d'Ivoire. Ɔmo na yɛhu ɔmo wɔ yɛn akyi yi. Santene nyinaa firi Côte d'Ivoire ɛyɛ bawefoɔ ɔmo ɛna mo hu ɔmo bawefoɔ ɛyɛ bibi bia ɛbɛsi Asante man mu ɔmo nso ɛba sɛdeɛ asantefoɔ nso ɛkɔ yɛ ɛwɔ hɔ saa no. Wɔn nso ba bɛhyɛ yɛn Nana animuonyam. Sɛ wɔn nkyi firi ha a, wɔn ntumi nka sɛ wɔn mba. Wɔn ba aba abɛhyɛ animuonyam kamakama. Nti santene yi, wɔn nyinaa yɛ Bawefoɔ a wɔfiri Cote d'Ivoire. Bawefoɔ no ara na yɛn ani gu so a yɛrehwɛ wɔn. Ɛyɛ La Côte d'Ivoirefoɔ. Wɔn nkyi ankasa ankasa firi Asanteman mu. Wɔtu pata kɔ Côte d'Ivoire. Nanso sɛ biribi si wɔ wɔn akyi a, wɔntumi nnane wɔn akyi mma. Wɔn nkyi ankasa ankasa ne saa nti na nnɛ da yi wɔwɔ ha sɛ wɔn nso bɛhyɛ yɛn Nana Afiakobi sɛ wa ampem animuonyam, ɔne ne ba ɛyɛ Otumfoɔ a ɔte adeɛ soɔ, ɔte kɔkɔɔ soɔ, wɔn ɛreba aba abɛhyɛ no animuonyam kama kama kama kama. Tiriw ne ɛne ntini binom nso na akɔ akɔhwɛ yɛ nana afie akɔbi sɛ waa ampem a wɔn nso reba yi. Ae, wɔn ahyɛ wɔn ataare kama kama kama kama paa. Wɔn nso akɔ akɔhwɛ bi. Santene no ara nso na ɛgu so reba no. Dodoɔ no ara anya akwan akɔ akɔhwɛ yɛ nana afie akɔbi sɛ waa ampem. Wɔgu so ba ara na ɛreba. Adɔfoɔ no ara nso na ɛgu so reba no, dodoɔ no ara anya akwanya no akɔhwɛ yɛn Nana Afia Kobi sɛ waa ampem. Santene no ara na ɛgu so reba no, dodoɔ no ara, mmaa no deɛ obiara akata ne tiri ho, obiara ayiyi n'akɔnmuadeɛ, n'asomadeɛ, ɛhyɛ obiara tuntum kamakama.

Mmienu a wɔawuo, yɛbɛhyɛ bia hunu deɛ ɛteɛ mu, yɛsɛ bɛka bɛkɔ so bɛkyɛ yɛn mma.
Yɛn mma yɛn nso yɛhu nneɛma paa, yɛhu nneɛma wɔ yɛn ani so. Nti daa ne daa, akyina koraa yɛbɛsan aba aba abɛhwɛ nneɛma a ɛkɔ so na yɛn nso yɛanya bi aka akyerɛ ahoforɔ. Ɛyɛ amammerɛ, asante amammerɛ, nti ɛsɛ obiara bɛhwɛ.
Asante amammerɛ fɛ.

Wɔn bɛ noa ɛboɔ ama no adane bayerɛ ama yɛasan adi. Ei, asɛm wei deɛ menhunuu bi da, ɛnyɛ nana yi wɔ yi a, ɛnka menhuu bi da. Yesu a bɛhwɛ tete amammerɛ, mewɔ fie na mehwɛ sɛ bɛhwɛ saa, mebɛhwɛ bi. Abere a wɔkɔ ne nsa ma nkyiri, ɔkɔ nkyiri ma yɛbɛhwɛ. Kyɛ sɛ yɛn ho atɔ yɛ paa, nanso yɛyɛ wɔ awerɛhuom, kɔsi mfe a wɔadie no. Yɛn na amafoe yɛ nyɛ mu nanso yɛ sɛ na na se wɔn kɔsi samankwa ama yɛn ne aka kyerɛ ni yɛn nyini nyɛ saa pɛpɛɛpɛ na bakɔsɛm bi a ɛsɛ yɛka kyerɛ yɛn mma no yɛaka kyerɛ wɔn ahemfie ha deɛ ɛsɛ da biara yɛyɛ amammerɛ biara asantefoɔ deɛ woyɛ santene nko ara deɛ ɛsɛ mo ba na mobɛhwɛ amammerɛ a ɛrekɔ soɔ na daakye bi ɛso yɛaka kyerɛ nkyirimma nana dayie o nana dayie meka kyerɛ badu firi asoroma so Nso ɛyɛ me fɛ paa sɛ saa asantama mmerɛ a ɛte sei yɛwɔ fie na yɛsɛ yɛmmɛhwɛ na yɛnka nkyerɛ mma ne yɛn nananom no daakye no wɔn so anya bi atie wɔ yɛn asopam nti ɛyɛ fɛ paa sɛ yɛbɛhwɛ yɛn nana saa afie kɔ bi ampem sɛ ɛwɔ a mesoro mu gyina mu deɛ ama sɛ ɛwɔ apena abɛn nti ma bɛhwɛ nso deɛ meka ne sɛ asante amammerɛ deɛ ɛyɛ fɛ asante amammerɛ ɛfɛ yie paa nti obiara mɛhwɛ bi Wɔnkyerɛ mu nkyerɛ ne ba. Aha nyɛ hu. Wo ba yɛ nyɛ ɔhwe. Yɛbɛkyerɛ wo sɛ hwɛ sei. Ɛyɛ fɛ paa na obiara ka akyerɛ ne mma. Yɛfrɛ me Afia Boatema. Yɛfrɛ me Ahmed Sɛwa. Pra bɛɛ me nie paa no fa bɛɛ kuro dwanse. Obiara mmra mo mmra borɔborɔborɔ obiara mehwɛ bi pra wom pra wom. Yo me paa kyɛm sɛ yɛfrɛ me Afia Boatema firi Nyankɔse. Me bɛ ne yɛsi ehu sɛ egya hu koraa ɛyɛ gya hu koraa yɛ fɛfɛɛfɛ sɛ obi a ɔwɔ fie bia wama mɛhwɛ biribi a na kyɛ ɔgyaa ne ho koraa no ayɛ ne ho ɛnyɛ asɛm ketewa sɛ bi esi teɛ no ne ɛwɔ fie ne yɛsi ehu paa nso ɛba ha no yɛde ani aba abɛhu si bi esi teɛ ɛfɛ bambɔ wɔ ha paa bambɔ wɔ ha nti yɛda mo ase yɛwɔ fie nyinaa ne yɛsuro ne yɛhwɛ tv koraa ne ehu ne anwanwa Sɛ yɛ ba a ɛnyɛ adeɛ ɛhu ɛyɛ adeɛ a awerɛho so ɛyɛ fɛ yɛda nyame ase. Me dɛ mete car mu koraa obi ka kyerɛ me sɛ yɛma obiara mma hɔ nanso so mebaeɛ deɛ ɛhia sɛ wobɛdi line no so wobɛkɔ kama de akɔ akɔhwɛ bi kama kama kama nti obiara wɔ ofie bi a womaeɛ biara ɔmmra mmɛhwɛ bi na adeɛ no ɛfɛ papa. Me nso mewɔ fie na na me mmaeɛ na ehu abɔ me meba koraa obi sɛ yɛhwɛ atadeɛ mma yɛmma nti gye sɛ yɛkɔpɛ ntoma na ɔsɛ baabi a ntoma no wɔ biara mɛpɛ bi afira na ɔsɛ mede abɛhwɛ me nana ansa na wakɔ na daakye yɛka a me nso mɛtumi aka bi. Ɛno nti na mebaeɛ. Wommaa ha koraa da, wonhuu bi koraa da deɛ wɔbɛka sɛ ɛyɛ hu paa. Nokorɛ ni, mewɔ fie na menim sɛ yadeɛ yɛ hu. Nanso me ara mebaeɛ, mahu sɛ saa yɛ nokorɛ paa. Nti obiara mmra, wo a wowɔ fie biara, to mmirika na bɛhwɛ Onana anim. Me nso, mereba abɛfa nneɛma. Mebaeɛ na me nua bi hunuu, ɔse, me nua, me yɛnkɔ dɛ kɔhwɛ adeɛ bi. Na mese, medeɛ mesuro. Ɔse, o, ɛnyɛ hu, nti wo deɛ yɛnkɔ. Nti yɛbɛdurui ha na yɛhyɛɛ ataa na wɔn se yɛamfa ntoma a, wɔmma yɛmma. Nti yɛhae ntoma wɔ ha sei, one cedi, ɛne yɛde baeɛ, yɛkɔ akɔhwɛ no bi, ɛhɔɛ, ɛyɛ kama pa, nti obiara mmra mehwɛ bi. Amammerɛ no deɛ ɛyɛ fɛ pa ara, ɛwɔ sɛ obiara firi fie na ɔbɛhwɛ nea ɛrekɔ so wɔ Otumfoɔ hɔ nom, na sɛ woba a daakye no wo nso wode ayɛ asɛmpa na woaka akyerɛ wo mma. Yo, amammerɛ no deɛ ɛyɛ fɛ pa ara, Asante amammerɛ, ɛyɛ adeɛ ɛyɛ fɛ pa ara. Sɛdeɛ me nuanom nyinaa di kan aka no, yɛba na ɛyɛ hu pa ara, nanso yɛba a sɛ biribiara nni hɔ a, ɛyɛ hu saa koraa. Nti yɛka kyerɛ yɛn nuanom a wɔwɔ fie, obi pɛ sɛ ɔbɛba abɛhwɛ bie, nanso ɔnyaa kwan mmaeɛ. Wɔmmra na wɔmmɛhwɛ bi. Mede de Maame Nyarko dodoɔ no ara frɛ me mmeranteɛ nuabaa. Nso mede aberɛ.
Santene no ara na ɛgu so reba no, na sɛdeɛ amanfoɔ binom reka, sɛ wote fie na mma obi nnaadaa wo anaa obi mmɔ wo hu sɛ deɛ ɛrekɔ so wɔ ha no yɛ hu anaa biribi. Bra na bɛhwɛ amanneɛ ne amammerɛ a ɛretwa guo, ɛsiane sɛ ɛyɛ fɛ yie pa ara. Asante amammerɛ deɛ, ɛyɛ krɔgyee, ɛyɛ krɔgyee, sɛdeɛ amanfoɔ binom adansedie a wɔdie, ebinom firi atifi ne atɔeɛ ne apueeɛ ne anafoɔ na aba abɛpuem wɔ Manhyia ahemfie ha sɛ wɔn nso reba abɛhwɛ amammerɛ ne amanneɛ. Nti wote fie reyɛ dɛn? Wo nso tu anammɔn na wo nso bra na bɛhwɛ bi. Hɔ no ara na yɛn ani gu so a yɛrehwɛ wɔn, ɛyɛ La Côte d'Ivoirefoɔ, wɔn nkyi ankasa ankasa firi Asanteman mu, wɔtu pata kɔ Côte d'Ivoire, nanso sɛ biribi si wɔ wɔn akyi a, wɔntumi nnane wɔn akyi mma wɔn nkyi ankasa ankasa, ne saa nti na ɛnnɛ da yi wɔwɔ ha sɛ wɔn nso bɛhyɛ yɛn Nana Afia Kobisɛwa Ampem animuonyam, ɔne ne ba. Ɛyɛ Otumfoɔ a ɔte adeɛ soɔ, ɔte kɔkɔɔ soɔ, mo reba aba abɛhyɛ no animuonyam kama kama kama kama. Titiriw ne anintini binom nso na akɔ akɔhwɛ yɛn Nana Afia Kobi Sɛwa Ampem a wɔn nso reba yi. Ae, wɔahyɛ wɔn ataare kama kama kama kama pa ara. Wɔn nso akɔ akɔhwɛ bi. Santene no ara nso na ɛgu so reba no. dodoɔ no ara anya akwan akɔ akɔhwɛ yɛn Nana Afiakobi Sɛwa Ampem. Wɔn gu so ba na ɛreba. Adɔfoɔ no ara nso na ɛgu so reba no dodoɔ no ara anya akwanya no akɔhwɛ yɛn Nana Afiakobi Sɛwa Ampem. Santene no ara na ɛgu so reba no, dodoɔ no ara, mmaa no deɛ obiara akata ne tiri ho, obi ayiyi n'akɔn mu adeɛ, n'asom adeɛ, ɛhyɛ obiara tuntum kamakama.

Mmienu a wɔawuo, yɛbɛhyɛ bi ahunu deɛ ɛtua mu, yɛdze bɛka bɛkɔ so bɛkyɛ yɛn mma.
Yɛba yɛ nso yɛhu nneɛma paa, yɛhu nneɛma wɔ yɛn ani so. Nti daa ne daa, akyina koraa yɛbɛsan aba aba abɛhwɛ nneɛma a ɛkɔ so na yɛn nso yɛanya bi aka akyerɛ ahoforɔ. Ɛyɛ amammerɛ, Asante amammerɛ, kyerɛ sɛ obiara bɛhwɛ.
Asante amammerɛ fɛ.

Wɔn bɛ noa ɛboɔ ama no adane bayerɛ ama yɛasan adi. Ei, asɛm wei deɛ menhunuu bi da, ɛnyɛ nana yi wɔ yi a, nka menhuu bi da. Yesu yɛbɛhwɛ tete amammerɛ, mewɔ fie na mehwɛ sɛ ɛba. Ka biribi kyerɛ yɛn.
Mpamokyɛ yɛfiri konta ase kyee from adehyeɛ ɛna yɛbɛhwɛɛ yɛ maame yɛn nua yɛdɔfo a wɔyɛ yɛn biribiara nana.

Enti meda mo ase. Bio, ɛnɛ na amanneɛ ne amammerɛ a ɛtwa guo wɔ manhyia ahemfie deɛ, ɛyɛ bebree kwa. Wo nso bra na wo nso bɛhwɛ bi. Nana yɛma wo akwaaba ɛba champion TV so na yɛ nana afia kɔbi sɛ woampɛ mɔte ase na wonim no anaa. Na menim me mene
tɛ mene bɔmso hemaa bɔmso tɛk masase ne ɛde asi tɛk no mene bɔmso hemaa bɔmso panini. Me na mepɛ no wɔ hɔ. Bam so hemmaa no, me na menim no paa, na me ne no ɛsom abere biara, Kwasida biara ɛba no hɔ ɔmo mmiɛnsa, Nana Fiekɔbi deɛ me ni no nyɛ sɛ ɛnim, da biara yɛba no hɔ bɛkyɛ ara, Kwasida, Awukuda, ɔba ne wɔn mmiɛnsa anom ne wɔn mmiɛnsa ne yɛde kɔ ama obi akɔ hwie hwie agu ne toa mu na ɔde agu ne nkonnwa so. Nanana mehwɛ a wo deɛ wo kawa da so hyehyɛ wo me yɛnim sɛ obia rewura inside a oyi ne kawa na amamerɛ bɛn anaa sɛ deɛn na ɛwɔ ho nti a wo deɛ wotumi de wo kawa wura mu. Sɛ nana deɛ yɛne nna ɛsom me maame nom no me nana no nom ne nom biribiara nti ɛnyɛ adeɛ bi a wohu sɛ biribiara nnim ho sɛ ayi no ɛɛ. Me nana no no. Na adanseɛ bɛn nso na wo se wobɛdi afa ne ho? Adanseɛ mmienu anaa baako bi? Oo, adanseɛ no sɛ wɔtu yɛ fo. Akwasidɛ ɔba bɛkasa kyerɛ yɛn deɛ ne ne som deɛ, wɔtumi tu yɛ fo. Sɛ ɛkasɛm biribiara mu a, asɛm ba wo fie asiesie, ɛma ne nnuru n'anim ansa na aba. Biribiara ni a, hwɛ wo fie, wo kurom yie, nea ɛsiesie hɔ ma tankasini mmɛsa ma wo. Nti ɔtwe yɛ fo. Na kyerɛ sɛ yɛn nana deɛ na ɔyɛ afutufoɔ paa a ɔsiesie biribiara ma biribiara kɔ so. Maame wo nso ka biribi kyerɛ yɛn. Yoo me deɛ m'asem a mɛka sɛ nana no ɔno ne maame ne nana ɛne me me maame Ankomo Obisi nti Ankomo Obisi nso ne nua ne maame Nsenhene. Enti aberewa yɛ me nana papaapa, nyɛ nkyɛ. Yɛba no ha, wɔtu yɛ fo pa ara. Menya abɛdu hɔ, ɔse yɛwɔ Ahemaa Konadu, bɔkɔɔ. Mese yoo, nti me mefi Takoradi. Ɛna metee me nana awu yi, medi mmirika a maba, nti me nana yie nti na maba. Yɛmmisa ɔmo biribi.
Yɛahu yɛn nana Akwasi Apeaa nso wɔ ha, ɔno nso bɛbese biribi kakra akyerɛ yɛn. Nana, ka biribi kyerɛ Champion TV ahwɛfoɔ.
Deɛ mɛka akyerɛ amanfoɔ ne ahwɛfoɔ sɛ ɛyɛ amanneɛ ne amammerɛ a yɛn nana ɔbahema afiri mu no ɛyɛ adeɛ a ɛsom bo ma yɛn akanfoɔ anaasɛ asantefoɔ saa no nti no ɛbɛyɛ sɛ obiara nso bɛtumi aba na waba bɛhwɛ bi sɛdeɛ amanneɛ ne amammerɛ teɛ na wɔagya bi nso deɛ agya nkyenema a wɔbɛkyerɛ no wɔnya bi aka akyerɛ wɔn Oh, Nana, yɛbɛda wo ase. Yɛnya yɛ sista baako nso wɔ ha, ne din de Nana Ama. Ɔno nso ɛbɛbisa biribi kakra akyerɛ yɛn. Sista, ka biribi kyerɛ yɛn. Ɛpamkyɛ yɛfiri konta ase, kyee fram adehyeɛ ɛna yɛbɛhwɛ yɛ maame, yɛn nua.

Nana no a wɔda hɔ no, yɛn dɔfo no a wɔda hɔ no, wɔayɛ bi ama Kyei Flamfoɔ. Enti meda mo ase. Yoo, ɛne na amaneɛ ne amammerɛ a ɛtwa guo wɔ manhyia ahemfie deɛ, ɛyɛ bebree kwa. Wo nso bra na wo nso bɛhwɛ bi. Nana yɛma wo akwaaba ɛba Champion TV so. Na yɛ Nana Afiakɔ bi sɛ woampɛ, mɔte ase, na wonim no anaa? Na menim no, mene, mene Bɔmso Hemaa, Bɔmso Tech. M'asaase na yɛde asi Tɛk no. Me ne bɔm so hemaa, bɔm so panini, me na mɛyɛ panini wɔ hɔ. Bɔm so hemaa no, na me ne no paa, na me ne no som. Abere biara Kwasida biara ɛba no hɔ mmiɛnsa, Nana Fiekɔbi deɛ me ne no nyɛ sɛ ɛnim. Da biara yɛba no hɔ bɛkyɛ ara, Kwasida, Awukuda, ɔba na wama yɛn nsa anom, na wama yɛn nsa na yɛde kɔ ama obi akɔhwiehwie agu ne toa mu na ɔde agu ne nkonnwa so. Nana na me hwɛ a wo deɛ wo kawa da so hyehyɛ wo me yɛ nim sɛ obia ɛwura inside a oyi ne kawa na amamerɛ bɛn anaa sɛ deɛn na ɛwɔ ho nti a wo deɛ wo tumi de wo kawa ɛwura mu. Sɛ nana deɛ yɛ ne nna ɛsom me maame nom no me nana no nom ne nim bibiaa nti ɛnyɛ adeɛ bi a ɔhu sɛ biribiaa nim ho sɛ ayi no ɛɛ nyɛ. Me nana no no. Na adanseɛ bɛn so na wo se wobɛdi afa ne ho? Adanseɛ mmienu anaa baako bi? Oo, adanseɛ no sɛ wɔtu yɛ fo. Akwasidɛ ɔba bɛkasa kyerɛ yɛn deɛ ne ne som deɛ, wɔtumi tu yɛ fo. Ama sɛ wɔapena abɛn, nti ma bɛhwɛ bi. Nso deɛ meka ne sɛ Asante amammerɛ deɛ ɛɛfɛ. Asante amammerɛ ɛfɛ yie paa, nti obiara mmɛhwɛ bi na ɔnkyerɛ mu nkyerɛ ne ba. Aha nyɛ hu, wobaeɛ nyɛ ɔhwe, yɛbɛkyerɛ wo sɛ hwɛ sei. Ɛyɛ fɛ paa na obiara ka akyerɛ ne mma. Yɛfrɛ me Afia Boatema. Yɛfrɛ me Amɛsɛ wa. Obiara mmra mo mmra borɔborɔborɔborɔ obiara mehwɛ bi pena wom pena wom. Yo mepɛ atwam sɛ yɛfrɛ me Afia Boatema mfiri nyankɔ se. Me bɛn ne yɛsɛ ehu sɛ gye ho koraa ɛgye ho koraa ɛfɛfɛɛfɛ sɛ obi a ɔwɔ fie bia wamma mehwɛ biribi a na kyɛ ɔgyaa ne ho koraa na wayɛ ne ho ɔmɛhwɛ Ɛnyɛ asɛm ketewa. Sɛbi esi teɛ no, ne yɛwɔ fie ne yɛsi ehu paa. So yɛbaa ha no, yɛde ani aba abɛhu sɛbi esi teɛ. Ɛfɛ, bambɔ wɔ ha paa. Bambɔ wɔ ha. Nti yɛda mo ase. Yɛwɔ fie nyinaa ne yɛsuro, ne yɛhwɛ TV so koraa ne ehu ne nwanwa. Sɛ yɛbaa no, ɛnyɛ ade a ehu, ɛyɛ ade a awerɛho so ɛfɛ. Yɛda Nyame ase. Me dɛ mete car mu koraa obi ka kyerɛ me sɛ yɛma obiara ma hɔ. Nso so mebae, deɛ ehia sɛ obedi line no so, ɔbɛkɔ kama. Yɛakɔ akɔhwɛ bi kamakama kamakama nti obiara a ɔwɔ fie bi a wɔmmaeɛ biara, ɔmmra mmɛhwɛ bi na adeɛ no ɛfɛ papa. Me nso, mewɔ fie no a na memmaeɛ na ehu abɔ me. Mereba koraa obi se yɛhwɛ atadeɛ mma yɛmma nti gye sɛ yɛkɔpɛ ntoma na mesɛ baabi a ntoma no wɔ biara mɛpɛ bi afira na wɔsom de abɛhwɛ me nana ansa na wakɔ na daakye yɛreka a me nso mɛtumi aka bi. Ɛno nti na mebaeɛ. Wommaa ha koraa da, wonhuu obi koraa da deɛ wɔbɛka sɛ ehu paa. Nokorɛ ni mewɔ fie na menim sɛ yadeɛ ehu nanso me ara mebaeɛ mahu sɛ saa yɛ nokorɛ paa nti obiara mmra, wo a wɔ fie biara to mmirika na bɛhwɛ wo nana anim. Me nso me ba bɛ fa nneɛma me ba yɛ na me nua bi hunu ɔsi me nua me yɛn kɔ dɛ kɔhwɛ adeɛ bi na me sɛ me deɛ me suro ɔsi o ɛnyɛ hu nti wo dɛ yɛn kɔ nti ebeduru ha ne yɛ hyɛ ataa na wɔn si yɛ afa ntoma a wɔn ma yɛ mma nti yɛ ha ntoma wɔ ha sɛ wɔn si di ɛna yɛde ba yɛ kɔ akɔhwɛ no bi ɛhwɛ yɛ kama pa nti obiara mra mehwɛ bi. Amammerɛ no deɛ ɛyɛ fɛ paa ɛwɔ sɛ obiara firi fie na ɔbɛhwɛ ne yɛrekɔ so ɛwɔ otumfoɔ hɔnom na sɛ woba adaakye no wo nso wode ayɛ asɛmpa na waka akyerɛ wo mma. Yo, amammerɛ no deɛ ɛyɛ fɛ paa, Asante amammerɛ, ɛyɛ adeɛ ɛyɛ fɛ paa, sɛdeɛ me nuanom nyinaa di kea ka no, yɛba na ɛhu paa, ɛnso yɛba sɛ biribiara nni hɔ a, ɛhu saa koraa, nti yɛka kyerɛ yɛn nuanom a ɛwɔ fie, obi pɛ sɛ ɔbɛba bɛhwɛ bie, ɛnso ɔnyaa kwan mmae, wɔmmra na wɔmmɛhwɛ bi, me deɛ de maa me nya ako, dodoɔ no ara frɛ me mmeranteɛ nuabaa, nso me de abrɛ ako.
Santene no ara na ɛgu so reba no. Na sɛdeɛ amanfoɔ binom reka sɛ wote fie na mma obi nnaadaa wo anaa obi mmɔ wo hu sɛ deɛ ɛrekɔ so wɔ ha no yɛ hu anaa biribi, bra na bɛhwɛ amanneɛ ne amammerɛ a ɛretwa guo ɛsiane sɛ ɛyɛ fɛ yie pa ara. Asante amammerɛ deɛ, ɛyɛ krogyenn, ɛyɛ krogyenn sɛdeɛ amanfoɔ binom adansedie a wɔdie. Ebinom firi atifi ne atɔeɛ ne apueɛ ne anafoɔ na aba abɛpuem wɔ mmanhyi.